Akyl ýeňişleri kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň ikinji tapgyrynyň ilkinji sany Mähriban watandaşlar siziň bilen. Mähriban tomaşaçylar, hormatly eminler! Akyl ýeňişleri telebäsleşiginiň studiýasynda ählijeňizi hoş gördük! Köp sag boluň! Mähriban watandaşlar, ildeşlerine Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymybilen bilelikde hem-de Röwşen aýakgaplary hususy kärhanasynyň hemaýatkärlik etmeginde Bu telebäsleşigimiziň täze bir ugry, çünki ine, Akylly geňeşligi kitaphana ulgamy bilen bilelikde eýýäm ençeme wagtdan bäri ýaýlyma berilýär we saýlama tapgyrlaryny jemledi. Bu hepde ine, bu sanda bolsa, görşümiz ýaly, Akylly geňeşligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyryna gezekli-gezegine ýeňiji bolan toparlar öz arasynda indi duşuşýarlar. Çünki ine, Akylly geňeşligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň birinji sanynyň, ýagny saýlama tapgyrynyň birinji sanynyň ýeňijileri Lebap welaýatynyň topary hem-de ikinji sanynyň ýeňijileri Balkan welaýatynyň topary häzir öz arasynda bäsleşerler. Mähriban watandaşlar, ine, bu gezegem adatça bolşy ýaly, bäsleşigimiziň bu sanyna eminlik etjek hormatly ýaş zehinli mugallymlar eminlik ederler, şeýle-de synçylarymyz bar. Geliň başynda bular bilen tanyş bolalyň. Çünki-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan ýetirilýän eminlerimiz bar. Türkmen döwlet medeni institutynyň hormatly ýaş zehinli mugallymlary. Uly hormat bilen hormatly mugallymlar, eminler hoş gördük. Çünki-de Güljan Ataýewa, Hem-de Şasenem Myradowa daglar, ne emin ederler, hormatly mugallymlar, hoş gördük. Şeýle-de, mähriban watandaşlar, akyl ulgamynyň işe girizilmegine, wagt hasaplamasynyň başlanmagyna, saklanmagyna, dowam etdirilmegine, jogapkär synçymyz şeýle-de toparlaryň gazanýan utuklaryny dessine sanly ulgam arkaly ilki bilen-ä bir studiýamyza, şeýle-de, mähriban watandaşlar, Size getirýän synçymyz bar. Olar bilen häzir tanyş bolalyň. Çünki Öwezmyrat ha Aýdogdyýew. Hoş gördük Öwezmyrat. Hem-de Bahargül Haltulyýewa. Sizi-de hoş gördük. Mähriban watandaşlar, ine, haýsy welaýatlar gatnaşýandygyny ýaňy bildik. Topar agzalary kimler? Olary häzir bileris. Uly şatlyk-şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen gatnaşyjy taraplary meýdan şamyna çagyrýar. Lebap welaýat kitaphanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi, Gülşirin Muhammedowa, Akjemal Aşyrowa, Aýdogdy Pirgulyýew, Maral Durdyýewa, Laçyn Myradowa hem-de Aknur Kömekowa toparbaşy. Aknur, hoş gördük özüňizi hem toparyňyzy. Mähriban watandaşlar, bularyň garşydaş topary, Balkan welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi Durdygül Durdyýewa. Aýgözel Işangulyýewa, Gurbansoltan Ataýewa, Bigsara Begjanowa, Güljahan Annalyýewa hem-de toparbaşy Maýa Mämmedowa. Maýa, hoş gördük! Mähriban watandaşlar, toparlaryň ikisi hem meýdançada toparlar. Ikiňize-de üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris. Köp sag boluň! Köp sag boluň! Aknur, Maýa, siz eýýäm ilkinji gezek däl. Çünki heriňiz öz duşuşyklaryňyzyň ýeňijileri. Ine, bäsleşigimiziň bu tapgyrynda ýene bir ýola siziň ikiňizi hem görýänimize örän şat. We häzir indi şertleri gaýtalap oturmak wajyplygy barmy? Meň düzgünnama boýunça borjum soramak başynda. Maýa? Ýok. Ýok. Diýmek, şertler boýunça ýörer. Onda bäsleşigimiziň başynda adatça bolşy ýaly, uly hormatly hormatly eminler tarapa hem-de synçylara söz nobatyny berýär. Şasenem mol gezek sizden. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen kitabyň ähmiýetine, kitaphana kitaphana işlerine uly üns berilýär. Muňa mysal edip, muňa mysal edip kitaphanalarda bütewi elektron ulgamyna birikdirilmegi, şeýle hem sanly ulgama geçilmegi şaýatlyk edýär. Bize şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il bähbitli, bütindünýä ähmiýetli işleri rowaç bolsun! Salam, hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Eýýäm birnäçe wagt bäri Ýaşlyk teleýaýlymynyň akyl giňişligi telebäsleşigini ýurdumyzyň kitaphana ulgamynyň kitaphanaçylary bilen bäsleşik geçirilýär. Şu günki gün hem Lebap welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar, şeýle-de Balkan welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topardan kitaphanaçylar bäsleşerler. Gatnaşýan iki topara-da üstünlik arzuw edýän. Ähli ugurlar bilen bir hatarda kitaphana ulgamyna uly üns berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaç alsyn! Salam hormatly myhmanlar, hormatly emin agzalar, bilşimiz ýaly akyl giňişligi kitaphana ulgamy bilen geçirilýän tele bäsleşigimize ähliňizi hoş gördük. Çünki Mähriban Arkadagymyz tagallasy bilen kitaphana ulgamyny ösdürmekde, özleşdirmekde ähli mümkinçilikler döredilýär. Bilşimiz ýaly, ýurdumyzyň bäş welaýatynda, dürli künjeklerinde kitaphanalar açyp ulanmaga berilýär. Elbetde şol kitaphanalarda biz ýaşlar gatnap, özümiziň bilimimizi, ylymymyzy artdyrmakda şeýle mümkinçiliklerden doly peýdalanýarys. Çünki biz ýaşlaryň okap bilimli bolmagymyz üçin giň mümkinçilikleri döredýän mähriban Arkadagymyzyň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny arzuw edýäris. Elmydama il bähbitli, ýurt ähmiýetli alyp baran işleri mundan beýläk-de rowaç alsyn! Salam hormatly myhmanlar! Akyl giňişligi kitaphana ulgamy bilen geçirilýän telebäsleşigimiziň ýene bir täze sanyna siziň ähliňizi hoş gördük. Bäsleşigiň şu sanyna gatnaşýan Lebap welaýat kitaphanalarynyň kitaphanalaryndan düzülen topar şeýle-de Balkan welaýat kitaphanalaryndan düzülen toparyň ikisine-de Uly üstünlik arzuw edýän, şeýle-de bizi şeýle bagtyýar zamanada ýaşadýan hormatly Gahryman Arkadagymyzyň jany sag başy dik bolsun, alyp barýan il ýurt halk bähbitli işleri elmydama rowaç alsyn. Ýene bir ýola ikiňizi hem hoş gördük. Elbetde üstünlik ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Ine bu ýyla Türkmenistan Bitaraplaryň mekany ýylyna gadam basalymyz bäri siziň bilen häzir ilkinji gezek duşýas. Hususan-da, iki müň ýigriminji ýyl boýunça bu ikinji tapgyry häzir dowam edýär. Elbetde, siz bu ýylyň başyny başlaýarsyňyz. Siziň ýeňijileriňiz bäsleşigimiziň indiki tapgyrynyň ýeňijileri bilen eýýäm final duşuşyklarda duşarlar. Diýmek, her bir duşuşykdan soňra has bir jogapkärli duýmak wajyplygy bolýar, çünki finala ýakyn gelýärsiňiz we arzyly birinji, ikinji, üçünji orna hem mynasyp bolmak nesibeňize bardyr diýip umyt edýän. Üstünlik size ýar bolsun! Onda häzir taýynmysyňyz sowalnama girişip bilýäsmi? Taýýar. Taýýar. Taýyn. Eminler, synçylar sowalnama girişip bilýäsmi? Eziz watandaşlar, Türkmenistanyň e, Medeniýet ministrligi, Ýaşlyk teleradioýaýlymy, şeýle-de e, Rowşan aýakgaplary hususy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlanýan Akyl giňişligi kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň e, ikinji tapgyrynyň birinji sany üçin niýetlenen sowalnama. ýagny Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Gatnaşýan taraplar, ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň kitaphanaçylaryndan düzülen topar, şeýle-de Balkan welaýatynyň kitaphanaçyndan düzülen topar hem-de hasap häzirlikçe nol, nol, dogry jogap üçin berjek utuk, görşümiz ýaly, bir utuk bolar. Mähriban watandaşlar, şeýlelik bilen hem ilkinji sowal tapgyryna häzir girişýär. Aknur, Maýa, taýýarmysyňyz? Sowal. Türkmenistanyň we Orta Aziýanyň ilkinji çapçysy kim? Wagt gitdi. Biziň toparymyzdan bu soraga Bigsary jogap berýär. Bigsary diňleýän. Men şu jogabyň jogaba Atajan Abdalow diýip jogap berýän. Ilkinji çapçyçy. Kim? Atajan Abdalow. Kabul edýän. Bigsara, joba alyň diýdiňmi? Aljyraýaňmy? Tolgunýaňmy? Makul zat. Ýöne rahatlygyňyzy saklamagy haýyş edýän. Kim diýdiň? Atajan Abdalow. Netije ikinji tapgyryň birinji duşuşygynyň birinji utugy sizde. Gutlaýan hasap açyk, berekella. Köp sag boluň. Tijenmeli. Sowal. Seýpelmelek, Methaljemal, Ýusupahmet, Alybeg, Balybeg, Döwletýar dessanlarynyň ýazary kim? Wagt gitdi. Aňsatja sowal. Maýa. Birinji sekunt. Kim jogap berýär? Bu soraga özüm jogap bermek Dogry bolsa ýeriňizde oturarsyňyz, ýalňyş bolsa meýdançany boşadarsyňyz. Jok abi? A, başga birine bersegem bolýamy? Ýok, Jogap. indi aýtdyňyz-a, diňleýän maýa. Nurmuhammet Andalypmyka diýýär. Indi kimligi berjaý edýäs? Gutaran jaňyz şol. Kabul edýän. Düzgünnamanyň bäş, dokuz bölümi. Netije Ýalňyş. Aknur, galan wagtyňy dolanyp bilersiňiz. Dowam edýär. Bunu bir zayda. Öyle mi? Aa, şamata. Ne hava? Kim?

Diňe siz gürleýäňiz diňleýän. Bu soragyň jogaby Magrupy. Doly aýdyň. Doly aýdyň. Bu soragyň jogaby Gurbanaly Magrupy. Indi kabul edýän. Netije. Hasap deňe-deň. Berekella. Köp sag boluň. Köp sag boluň. Häzir düzgünnamanyň şertleri boýunça hereket etmeli, emma Alparjynyň degişli hereketine görä diýýär-de. Şu ýerde Aknur, men size ýüzlenýän, hemem eminlere ýüzlenýän. Maýaň bu etmişini bagyşlalyňmy? Ýerini alyp galaýalyňmy? Dowam et. Köp sag bol. Oturyber Maýa. Berekella. Dostluk duşuşygy. Berekella. Sowal. Dünýäde iň beýik bina bolan Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän Burj Halifa binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili haçan janlandyryldy? Wagt gitdi. Berekella Maýa, diňleýän. Bu sowalyň jogabyna Durdygül jogap berýär. Durdygül, diňleýän. Iki müň on dokuzynjy ýylyň ýigrimi ýedinji sentýabry güni Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramçylygy mynasybetli şol Burç Halifa nemetinde binasynda Türkmenistanyň baýdagynyň şekili şeýle-de Türkmenistanyň nemesi janlandyrypdyrlar. Janlandyryldy. Kabul edýär. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk ýyllygyna bagyşlanyp, ol ýerde hem şeýle pursat boldy, şeýle diýjek bolýan. Durdugül, ýaman alyňa saýaňyz da, näme, alada edýäňmi, ýalňyşdyr öýdýäňmi? Ha-ha. Netije? Elbetde, hasap 2-1. Aňsat sowaldy. Köp sag bol. Dowam edýär. Ümsüm. Sowal. Pederlerimiz mallaryň derisinden hojalyga gerekli zatlaryň birnäçesini ýasapdyrlar. Şolardan tutuşlygyna sypyrylyp alnan deri derisinden Tüýleri ütülip aýrylyp, gowy eýlenip, buga tüssä guradylyp, çyg geçirmezlik derejesine ýetirilen we olarda çygdan gorap saklamaly iýmitler, ýagny un, gant, duz, gurt, kak, sök önümleri saklanylmak üçin ulanylan hojalyk harydy näme diýip atlandyrylypdyr? Gaýtalaýynmy? Wagt ýetdi. Çuwal ýa-da çuwal, çuwal bas. Aknur. Bu soragymyza Gülşirin jogap berer. Biziň toparymyzyň gelen netijesi şu soragyň jogabyna çuwal diýip jogap berýär. Çuwal. Bu siziň gutaran çagaňyz. Söyle. Hawa. Kabul edýän. Maýa. Ýüzüňizden aňýan, lalajaň zok gerek. Netije. Ýok, çuwal däl. Galan wagty ulanyp bilersiňiz isleseňiz. Diýmek wagty ulanyňyz. Kim jogap berer? Şu sowalyň jogabyny özüm berjek bolaýyn. Diňleýän. Meň pikirimçe meşikmikä diýip jogap Meşik. berýär. Utanjagyň şol. Gutarnykly jogabym şo, başga jogabym ýok. Ýöne Kabul özüm edýän. takmynan şeýle Meşik. pikir edýän. Meşik. Kabul edýän. Eşdilýän söz. Araz ullakan bir göwrülme bir zat bolmaly, dogrymy içine zat salynýar. Şeýlemi? Şo pikirde geldiňa. Netije Hasap üýtgewsiz galýar. Ýalňyş bu jogap. Indiki dogry jogap üçin toparlary iki tuga alarsyňyz. Çuwal hem däl, meşik hem däl, sanaç. Aýna bir gyzyklyja sowal boljak. Oňa da iki sany utuk beriljek. Sowal. Pişikler Hawa. Pişikler üç ýaşynda näme bolýar? Däl. Pişikler üç ýaşynda adam ýaşynyň on bäşine deňdir. Indi gyzykly bolup başladymy? Sekiz ýaşynda adam ýaşynyň kyrkyna deňdir. Eger pişik on dört ýaşynda bolsa, onda ol adamyň näçe ýaşyna deň bolar? Wagt ýetdi. Wagt saklaýas. Aknur. Soragymyza Aýdogdy jogap berýär. Aýdogdy. Toparymyz bilen jogap berýäs. Ýetmiş ýaşyna deň bolýar. Ýetmiş ýaşyna deň gutan suragyňy sor. Hut şeýle. Kabul edýän. Aýdogdy. Iki sekunt topar ile üýşüp netijä geler ýaly wagta däl ol. Ireniňizi eşidip bir ýetişdiňizmi? Eger dogry bolsa, onda garşydaşyňyzdan bir tuk artyk bolarsyň. Elbetde. Netije, hasap 3-2. Köp sag boluň. Sowal. Ine-de öz käriňize, hünäriňize degişli bir sowal. Döres sowal diýdik. Medeniýetiň mirasgeçirijiligi bilen meşgullanýan esasy edaralar haýsylar? Agzap berersiňiz. Wagt ýetdi.

Muzeýler, kitaphanalar. Boldumy? Jemleýäňizmi? Hawa. Kabul edýän. Maýa, sanadyňyz. Garşylygym ýok. Emma doly däl. Netije? Häzir säginýäs. Eger doly üstünlügi dolduryp berseler, onda utuk hiç kime ýok. Eger hiç zat agzap bilmeseler ýa dolduryp bilmeseler, iňňäkçiler onda siz utugyňyzy alarsyňyz. Siziň toparyňyz agzaňyz barasynda ondan soň gürleşer. Wagt bermedik şert bilen. Kim jogap berer? Akjemal jogap berer. Akjemal. Ýagny, ýagny bu soragyň jogaby kitaphanalar, muzeýler, ýurdumyzdaky arhiwler, Medeniýet ministrliginiň özi e, hem-de medeni miras, taryhy ýadygärlikleri goramak, medeni miras, Aýyl-saýyl edeli bol. Salam. kitaphanalar, arhiwler, muzeýler, Medeni miras we taryhy ýadygärlikleri goramak we medeni miras guramalary. Gutardyňyzmy? Hawa. Kabul. Netije. Indiki dogry jogap üçin iki tuwal alarsyň. Dolugyna sanawy men okaýyn, ondan soňra indiki çözgüt boýunça ýör art. Arhiwler, muzeýler, kitaphanalar, teatrlar, taryhy we medeni ýadygärlikleriň goraghanalary we medeniýet ministrligi. Ine-de doly sanaw. Indi boldy. Netije bilen düşünişdik. Emma e, full start aldyňyz ahyry. Aknur. Edil häzirki ýaly ýüzlenme bilen men Maýa ýüzlenýän. Garşydaşyňyzyň topar agzasyny alyp galýasmy ýa ugradýasmy dynç alşa? Elbetde alyp galýas. Bol. Ýagşylyga ýagşylyk. Indiki dogry jogap üçin hem iki tug alarsyňyz. Indiki sowala geçeris. Sowal. Ha indiki sanawy dolugyna çürt kesip sanap bermeli borsuňyz. Sanaw bar bärde. Doly bolmasa, hiç hili kabul etmeris we indiki tarapa hem wagt bereris we onuň sanawynyň haýsy köp bolsa-da doňada utuk bereris. Ylalaşýasmy? Gyzykly ýerem bu. Türkmeniň ýedi hazynasy haýsylar? Sanap beriň. Wagt gitdi. Ümsümligi berjaý edýäs beýlekiler. Şeýle çaltmy? Maýa, kim jogap berer? Bu sowala biziň Durdygülmi? toparymyzdan Durdygül jogap Durdygül berýär. diňleýän. Diňleýän Durdygül. Sanap berersiňiz. Meniň pikirimçe şu taýda towuk, düýe, türkmen halysy saryja goýny, şeýle-de türkmeniň alabaý iti. Ümsümligi berjaý edýär. Durdygül. Gaýtalaň. Towuk, düýe, türkmen halysy, türkmeniň sarja goýny, ala, türkmeniň alabaý iti hem-de at, aty. Türkmen aty. Gutarym çagyň üçin. Hmm. Kabul edýär. Kabul edýär. Netije. Ýalňyş. Aknur, galan wagty ulanjakmysyňyz ýa jogap berýän ulanaý. Ýedi hazyna. Kim jogap bere? Soragymyza Laçyn jogap bere. Laçyn diňleýär. Türkmen ýedi hazynasyna saryja goýny, towuk, türkmen alabaý iti, ahalteke bedewi, türkmen halysy we suw. Düýe. Indi tümlügi berjaý edýäs. Gutanç ýaly şol. Gutarnykly jogap. Kabul edýän. İki taraf hem dinledik. Emma gynansak da ýalňyş. Netije indiki dogry jogap üçin 3 utup alar. Sowal. Çuwal gyz sözi nähili many aňladýar? Wagt gidýär. Yş göçüriň. Indi sakla. Maýa. Sowalyň Jogaby Özüm jogap bermekçi. Siz jogap berýäňiz. Çuwal gyz. Tinans sak bolaýyn. Näme ol çuwal gyz? Çuwal gyz gaýtarma bolup gelen gyzmyka diýip pikir edýän. Näme üçin? Kerim Guranepesowyň goşgusynda bar, Tas şahyr çykypdyň çuwal gyz wagtyň diýip. Utansaňyz. Kabul edýän. Tas şahyr bolupdyň, çuwal gyz wagtyň. Meniň ýigit wagtym, seniň gyz wagtyň. Ol toýdan öňdäki pursaty wasp edýär däl näme? Toý şol gelnanjy giden soň pursatyny ýazýar. Şoda gelnanjy gitmän katat şahyram bolupdyň diýýär, dyz we dyz wagtyň. Ýok, Toýdan öň aýal oturşy. Edil aýtyp bereýin diýýän ýerini. Aýdaý. Meň, belki meň ýaňky beren jogabym ýalňyşdyr. Belki dogrudyr. Ýöne men şo goşgynyň şo kupledini, şo bendini doly ýatdan bilýän. Aýdyň hany. Içerde otursam ýüregim gysýa, daşa çyksam asman depämden basýa. Şu goşgyň henizem bagrymy kesýä tas şahyr çykypdyň çuwal gyz wagtyň diýä. Toýdan soňmy şo içeride oturyp Toýdan soň şol gyzyň gelnansy gidenden soň ýazýa şony. Ýöne bilemok. Gök kürtelem bolsaň heniz gyz wagtyň. Gök kürtelem bolsaň heniz gyz wagtyň. Atdylar maşyna ses etdiň aglap. Topuldym çekdiler golumdan towlap. Bir menzile gitdim yzyňdan ylgap. Gök kürtelem bolsaň heniz gyz wagtyň. Netije 5-3. Berekella. Köp sag boluň. Ýanky sowala şeýle jogap gelipdir. Gaýtarma bolup atasy öýünde gezen döwründe geline gaýtarma, şeýle-de çuwal gyz diýilýär. Irki döwürde ýaglyga çuwa diýip atlandyrylypdyr, atlandyrypdyrlar we çuwaly gyz, ýagny ýaglykly gyz sözi gysgaldylyp çuwal gyz sözüne öwrülipdir. Bilmegiňizi isledim. Köp sag boluň. Şert boýunça gitsek. Häzir siziň yşkýakýançy agzaňyz meýdançany boşadýar. Maýa. Elbetde ýaňky öz aýdyşyňyz ýaly dostluk duşuşygy. Galybersin. Goý galsynlar, ýaryşaly. Elbetde güýçli tor. Sowal. Ýurt Bitaraplygyny alanymyzdan soň ýurdumyz boýunça Ýunesko-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna haýsy taryhy ýadygärliklerimiz goşuldy? Wagt gitdi. Aknur. Birinji sekund. Soragyňyza Akjemal jogap berer. Akjemal, dogry bolsa meýdançada galarsyňyz. Bar. Ýöne bu soragyň jogaby Köneürgenç ýadygärlikleri, Nusaý ýadygärlikleri we elbetde Merw ýadygärlikleri. Utanç agyň şol. Hawa. Kabul edýän. Netije hasap 5-4. Berekella. Köp sag boluň. Nusaý Nusaý, Merw we Köneürgençdäki taryhy ýadygärlikler toplumy. Sowal. Ir döwürlerde Guýudan suw çykarmak üçin öküziň hamyndan eýlenip ýörite gural taýýarlanylypdyr. Ol gural alty aýlap guýudan suw çekmäge ýaramly bolupdyr. Onuň uzak wagtlap zaýalanmazlygy üçin ýörite ojaryň küli, kek we duz garylyp taýýarlanan erginde saklanylypdyr. Şol gural näme diýip atlandyrylýar? Gaýtalaýynmy? Wagt etdi. Bärin sekund. Maýa. Bu sowalyň jogabyna Güljahan jogap berýär. Güljahan. Torumyzyň pikiriçe, bu sowalyň jogaby gowa muka diýýär. Gutanç jaňa şol. Hawa. Kabul edýän. Näme diýdiňiz? Gowy. Gowa? Gowy. Gowy. Gowy. Gowy. Jogaňyz gowy. Hasap 6-4. Mähriban watandaşlar, ine görşümiz ýaly, Akyl ýeňişli kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň ikinji tapgyrynyň birinji sanyny operatorymyza görkezmegi haýyş edýäs. Şu görkezijiler bilen, çünki Balkan welaýat kitaphanalaryndan düzülen toparyň ýeňişi bilen jemlendi. Maýa, toparyňyzy indiki tapgyrda görüşeris. Üstünlik size ýar bolsun! Lebap welaýatynyň topary Akgöwrüň topary. Size gatnaşyjylar köp sag bolsun aýdýar. Işiňizde, durmuşda üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw edýär. Mähriban watandaşlar siziň ählijäňize dünýä uslulary arzuw edýäris. Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bagtdan paýly, sylagdan serpaýly bolup ýaşamagyňyzy tüýs ýürekden arzuw edýäris we şeýle ýagşy arzuw-dilegler bilen hem Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, şeýle-de Ýaşlyk teleradioýaýlymy, Röwşen aýakgaplaryň husy kärhanasy bilen bilelikde taýýarlap ýaýlyma ýetirilýän